Rabbi dubbate jira. Warra tanaan duraallee rakkoon irra dhufte anbiyoota irrallee hin dhufte. Gadaa nabiyyanaa Muussa waggaa afurtama rakkate namni jaran. Ba'da waggaa afurtamaa qad ujiibat da'watukumaa. Isinii awwaatamte jedheen bagga eega waggaa afurtamaati namni heddun rakkate nu dura. Rakkoon nuhun awwalaa miti. Waan tahetu jira malee. Amman yujiibul muxxarra izaa da'aahu yaa ayyuhan naas. Eennu maee namni nama rakkate dhaqqabu Rabbii achi. Qalbii teessan Rabbiif deebisaa ilmaan namaa. Yaa nama nama taatee as keessa jirtu. Yaa nama nama taatee as keessa jirtu wanni kun taraan deemaa jira. Gaafa inni ganda maraa gahe nu wanni wanni keessummeessinuun imimmaan qofa. Wal arrabsuu qofa. Oromoo akkana godhan jechuu qofa. Mee isii sanirraa jijjiiraatii karaa Rabbiititti haa jijjiirru. Waizaa sa'alaka ibaadii annii fa'innii qariib Yoo gabroonni tiyya narraa si gaafatte jedheen Rabbi Nabiyyii ufiitiin ani kaluu jira warra na barbaade nama na gaafate an kaluu itti jira. Wanahnu aqrabu ileyhi min hablil wariid Mee Rabbirraa of hin fageessin. Maasetaan Rabbirraa of hin fageessin. Gabayaan ma gabayaan malle hin dhaabatin mee akkam jirra nama kaleessa ajjeessanii tiniin gartee nama ajjeessan gartee nama keenna mataa irraa muranii jenna ta ufii waan keessa jirtu kana keessatti gartee mataa gaggara galchitee nama gugurdaa mara olii gadi ooftoo atta godhuu hedda keessan mee akkam wal godhaa jirta nama gartee kabajjaa namni maqaa gaariin waama ati maqaa badaan waamaan jirtu Ilmaan Oromoo lakka! Rabbiin sodaadhaa isiniin jedha, Rabbillee sodaadhaa hin jedhan nama maraan. Waizaa qiila ittaqillaahi akazatuhul izzatu bil ismi jedha Rabbiin kee. Nama garii yoo Rabbiin sodaadhu jedhaniin itti dhagayamti, boonatu isa qabata jedha. Jazaan isaa warra re'oo Rabbiin sodaadhu jedhan sodaan Rabbii gartee faallaa itti fakkaattee gadoo itti taatu san fahasbuhu jahannam ja'a Rabbiin gayaan isaa ibidda jahannam walabi'isal mihaad Kanaaf obboleeyyan tiyya yaa ilmaan teenna yaa nama Rabbi baqa keessa wajji biyyaan baanu jiraachise madaan teenna odomaa tuun hin fayyine tuun nu dabalamtii as keessaa harka Rabbiin jala tadarru'a Rabbitti taanu malee hin baanu Rabbiin ani isinii awwaadha jedhee kaluu jira jedhee sharxii nurra kaayee suni maali jennaan falyastajiibuu lii jedhe naa haa awwaatanii hin awwaadhaafii jedhe Rabbiin keenya naa awwaadhaa isinii awwaadhaa nuun jedhe bakka Rabbi nu waametti haa awwaannu wa falyu'uminuu bii natti haa amananii jedhe mee namni an Rabbii kiyyatti amana Ani Rabbi ka waan Rabbi fudhu, ibaadaa Rabbi fudhu naan jedhe fudha. Arraba kiyya nama irraa tiiyfadha. Lamuu nama hin arrabsu. Lamuu wal hin qoonnu. Lamuu wal hin miinu. Mee namni jettu raqmii tokko tokko ol darbuu hin dandeetta? Harka kiyya nama irraa fudha. Galtee galte tana akka Rabbi nurraa jijjiiru, badiin nu qabatte tun akka nurraa jijjiiramtu, yaa nama tokko tokkoo tana ol darbiti. Dhibeen jismii kee hin tuqin, harka kee dhibeen hin tuqin, harkaa duwwiitiin, harkaa duwwiitiin rakkoon sitti hin galin iznii Rabbiitiin.
Harkaa duwwiitiin rakkoon sitti hin galin.
Wallaahi isin hin beeytan. Warri aduwii haganaa olillee dhaadateen Rabbi irraa najaa nama baasa. Waan jabaa hin seeyina. Namticha seeyfii harkaa qabu Rabbi harkaa buuse gaafa nabii keennatti gurbichi seeyfii fudhate Rasuula rafu. Mukatti Rasuulli fannisee Rasuulli hin rafaa dhufeetumaan namni aduwii tokko seeyfii fudhatee keessaa luqqifatee yoo Rasuulli hirribaa dammaqu inni seeyfii luqqifate gubbaa jira. Eennuun narraa si hoffolcharee har'a eennuun narraa nagaya si baasa jennaan Allah je'een nabiin keenya. Allah garana jarri tun qaatatin tirtii bara qaamma Usmaaniin keennallee waan har'a dubbatte seetaanii bannu miidiyaan dhiyoo dhageenne malee wanni kun tura waan akaakayyootaaf abaabayyoonni isaanii tirtiraa bayan har'aan gayanii rabbi har'aan nu gayee nu hambise ammallee hin hafna inshaa Allah Inshallah. wallaahi hin hafna akkam jettan Warra nurraa dhume kanaa rabbi gadoo irraa nuu bayaa maal jettan. Inshaa Allah inshaa Allah. Nuti ammallee maali? Nafseen hormata qabdi Rabbiin keenna horii beeyladaa kana yoo qaltanuu bar hormata itti godhaa qalaa suutaan hafuura fudhachiisaa je'aa akkam jedhe. Ilma namaatii mitii. Rasuulli keenna dubbate waytii qalma qaltan.

Waan namni Rabbitti hin amanin nu godheef hin dubbannu. Rabbii keennatti himanna rakkoo tana Rabbi biyyarraa haa jijjiiru. Rakkoon dhiigni namaa jigu akka Toophiyaatitti akka Sheeh Riyaadireef jedha. Toophiyaani namni nu gaafata biyyanatti namni nu gaafata akkamitti warra amantii biroo hordofatu wajji jiraattan yoo nun jedhan maal jedhaa turre jara. Nagayaan wal keessa bulla namni wal hin ajjeesu rakkoo hin qabnu jedhaa turre.

Wayaa arhamar raahimiin yaa rabbii nu rakkoon nu mudattee biyya teena rakkoon mudatte biyya gaafa rakkoon biyya biraa jirtu sahaabaan itti dheette sani biyyi teena ta xoophiyaa tun biyya nagayaa biyya jedhamte sani yaa rabbii nagaya biyyan nuu deebisi yaa rabbii rakkoo hulaan baname tana ta gandi marti ganda du'aa taye tana maal har'a bichaa Wallo akkam taate? Gara Karrayyuutiin rakkoo maaltu gale? Hin beektan moo hin beektan? Hin beeknu. Gandi marti hin badne, rakkoon ganda mara hin qabanne. Bakka maraa ibiddi hin kaane, Gujii keessatti hin beektuu ati? Abbaa hidhanii ka manni gubame qaata, rakkoon kuni jijjiirama waattu, biyya qilleensa badaa, rahmata namni walii dhabuu. Maani waraanni baraa namaa rahmata qabaataa? Wayoo waraanas taate. Kuni maal ta'e jennaan warra gandaati. Rakkoo rakkoo ganda lamaan jidduuti. Rakkoo ufii namni wal godhu fakkaata. Kun amma baraa gandan wal fixe. Yaa Rabbi rakkoo tanaa nu baasi. Nama dhiigni walitti xiraaye. Maal asitti miidiyaa ijaan wal hin agarre ka oorruu walitti hin qabne akkam wal godhaa jirtan Usmaan? Yaa Allah.
Ka arga, ka dhaqqabee wal hin dhoofne. Ka dhaqqabee wal hin dhoofne, ka lafa walitti hin qabne, ka wanni wal gayeen hin jirre. Ol ka'ee si hin barbaadu, ka Baalee Arsii arrabsee, ka Arsii Baaleen arrabsee, wanni coraan si jibbu, Harargee arrabsee, Harargeen Arsii arrabsee, Jimmaan arrabsee maal jedhe? Yaa jamaa! Yaa jarana nagayatu caalaa mee Rabbiin sodaadhu, afaan kee ka Rabbiitii Rabbiin sodaadhu, mee Rabbiin kadhuun afaan kee kana. Yaa Allah. Yoo Rabbi afaan kee dhibe maal goota? Waa namatti hin katabiin. Bakka haasa'u kana agartee yoo ati waa dubbatte daddafee waa sitti kataba. Waa sitti kataba. Ajaa'iba isinitti himaa. Tanaan durallee hime jira. Har'a namni baay'ate har'allee itti deebi'a. Nama tokkotu gartee eega saniiti da'waa goona inni angoo xiqqiyyuu takka qaba. Angoo xiqqiyyuu takka beektaa ta waallee hin goone ta namaan rakkisa. Gizee maraa inni kissima kiyya kataba'an immoo masgiida ijaarsisa olii gad deeme dalagaan tiyya ijaara masgiidaati. Masgiiduma ajjeessan ijaarsisa sheek. Inni immoo gartee eega sanii majiliisa ani waytii waa'een wanni waa waa waan shaabii ta'eef shaabii sochoosee masgiida ijaarse inni immoo fiqaada keenna malee birriin harka keennatti haa guramtu jedha majilisulaalaa yoo san waan jedhu hin beeytanii. Ani immoo Shaabiitti kenna malee isatti hin kennu, isatti kennuu dide. Saniin duuba inni gizee mara kissima kiyya worra dhaabaatitti, worra nageenyaatitti mana marattuu na kataba. Gaafa kaani immoo namtichi hark waggaa lama dhibamee ani masgiida dhufee da'awaa goonaan Sheikh Abdurahmaaniin naa fidaa Rabbii jedhaa je'ee nama natti ergee abboo Galato hin dhibamaa je'anii na fidan sheekha oduu namaan himu ta Rabbi ragaa, ka Allaahiin kiyya ragaa. Wayta dhaqu waan naan jedhe namtichi jaran. Hin dhageettanii? Harka Dhagaa ufii ree, kana dhagaa. qabee bagabboo, harka kana kunoo asii gadi ibiddi na qabate, harka kiyya kana lachuu. Ani sitti waa katabaa baye, harka sittiin waa katabe sanitti ibiddi na qabate, Rabbii jedhii, Rabbii guyyaa qiyaamaatii jedhii, harka kiyya kana na qabi narraa haa dhaamu naan jedhi akkam jettan? Laa hawla wa laa- yaa Allah.
Aakira harka isaa kana qabnee itti qaraanee Rabbi ibidda san achiin narraa dhaame jedhe namtichi. Yaa nama harka keetiin waa namatti waa barreessaa ooltu. Yaa nama nama si fakkaatutti waa barreessaa ooltu nama wal hin beeyne. Harka keetii eeggadhu. Yaa nama daftee namaan waa jettee arrabsaa ooltu. Arraba keetii eeggadhu. Arraba kana karaa guddaan deemuu heddaa arraba keetii eeggadhu yoo kaassatan islaama taate. Yaadaan qabatuu heddaa. Jawaaba Guyyaa Qiyaamaatiin jawaabuu heddaa. Jawaaba malakaa qabrii keessaa uf irraa deebisuu ni hedda. Namni albee tokko yoo muka argeen quee quee jedhe baraa harkaa dooma. Arraba kee hin doomsin maaseta. Wal hin hassadina. Ilmaan teenna lakkaa. Namni kumaaf dhibbi jahaa jettan jira moo deeme? Numa jira ni Garii nima deeme jedha.
Kanaaf obboleeyyan tiyya. Ittaqullaahi kanatu nama ari'aa baraa Rabbiin sodaadhaa kanaan taane nama gari.
Odoo amma maal jaalata beeyta odoo an amma ol ka'ee yookaan bilxiginnaa arrabsee yookaan kaan arrabsee yookaan eebanne yoo san qaata lafa guute maaltu kanaan na gahe maal beekaa arrabsa ani maal beekaan Dubbii namarraa deemtu, dubbiin Rabbirraa dhufte, dubbii Rabbii nama arrabsu jijjiira.
Laa. Gara na balaa gale kana eennurraa gale dubbi? Eessaa argame? Nafseen ajaja Rabbiitiin ala hin duutu. Rakkoon tun Rabbirraa nu galtee Rabbi nurraa haa jijjiirutu caala moo nama arrabsu caala jara?

Aamiin Aamiin.
Aamiin Aamiin Aamiin. Ibidda jidduu teessanii boba'u kanaa Rabbi haa dhaamsu. Ka Aamiin dhiiraa ka Aamiin dubartii. Nama Aamiin. gartee akkan jechuun na barbaachisa, maal jechuun na barbaachisaa odoon hubanne wal arrabsaa oolu. Ibidda afaan keeti, ri- ibidduma arraba keetii kana Rabbi hambarraa haa dhaamsu. Aamiin Aamiin.
Ibidda jiddu Aamiin. arraba keennarraa walitti boba'u kana Rabbi nurraa haa dhaamsu. Abboo nagaya nuu haa kennu rabbiin kiyya yaa rabbii ibidda nu qabate nurraa dhaamsi ibidda turkiyatti qabate kana yaa rabbii hin beeyta ati sumaaleelleen gaafa ibiddi itti qabatte namni wal wallaalee ka ollaa wali bayee gosaan wal fixee dhiigni namaa jigee arraba amma ati argitu kana warri akkana wal arrabsu odoo wal bira jiraate wal fixaa bara warri arra miidiyya irratti baale tayee arsii arrabsu arsii tayee baale arrabsu Ka Jimma ta'ee Harar arrabsu, Harar ta'ee Jimma arrabsu, ka Harar ta'ee Arsii arrabsu, Ar, Jimma ta'ee Arsii arrabsu. Warri kun odoo wal argee wal lola moo wal hin lolu? Wal lola. Lolli kun deemee ganda gala. Rabbiin kadhanne, ibidda qabsiise namuu haa dhaamsu. O, abbaan ufiin dhaamsuu hin dandahu, Rabbiin humna qabu nurraa haa dhaamsu. Ibiddi Aamiin, jidduu aamiin. keenna qabate kun Rabbi nurraa haa dhaamsu. Ani wanni Aamiin, isiniin aamiin. dhaamu ilmaan, obboleeyyan tiyya kana. Naa dhagaya! Du'aayiin an Rabbiin kadhu an tana niyyadhee isin tam niyyattan? Isin arraba namaa niyyattanii? Tachiitii niyyattanii? Abboo an du'aayii niyyadhee isin maal jettan? Tanuma niyyanne nus. Tanuma tanuma tanuma. Mee namni du'aayii niyyatte rakmii tokko tokko Rabbiin deebii nuu haa kennu, rakkoo tana nurraa haa dhaamsu. Yaa Allah.
Maal dhaga'aa jirtan? As bichaa mitii gartee ganda marattuu gadi dhaadatan jechaa raga Arsitti Arsii achi hafetti ganda dhaqqabuu dhabbanitti waan kanaa dhaadatan jedhan tole ibidda kana ka gaafa tokko qissaa tokko qofa isinii himaa dadhabdanii jirtanii namni amma daddafee yaa'a Hasan Albasrii nama jedhamu tokko Hajjaaj binu Yuusuf Saqafii namni jedhamu Mana jabaa tokko ijaaree imaaraa bareeda tokko eebba godhe jedhe. Gaafa inni eebba godhu kana Hasan al-Basriin ulamaa'a salafaatii odoo hin waamin dhufe jedhan. Walgahii dhageennaan kama nam tokko itti hin himatin dhufe jedhan. Wayta dhufee khuxbaa godhee jedhu immoo warra kana hin faarsinee ijaara isaa kana arrabse jedhe. Ijaarri kun ijaara Fir'awniitiin wal fakkaata. Fir'awni ijaara kana caalu Haamaanii qaaruun ka kana caalu ijaartee ijaara isaaniitiif isaanillee Rabbi dhaba godhe jedhee nabbo. Hajjaaj binu Yuusuf Mangistii nama duniyaa tana dhiiga keessa saffaaku dimaa jaan abbo. Nama dhiiga namaa gad naqaa oolu. Nama dhiiga namaa irraa dadhabanii Aa nama guddaa fixe bo. Saniin duuba gartee waraana ufii walitti qabee bada sodaattota. Wayta Hasan Albasriin akkasitti na arrabseetiniin angoo tiyya arrabsee quwwaa kiyya arrabsu sodaattanii calliftanii? Waamee boru dhiiga isaa isin obaasa jedheeni nama isa gorra ullee qopheesse. Hasan Albasriin dhagayaa dhagayaa! Hasan al-Basrii waame gorra'uuf nama qorra'ullee qopheesse. Wayta dhufee bakka walga'ii gahu Hasan al-Basriin Hajjaaj binu Yuusuf bakka darajaa ufii taa'u kursii ufii irra jira achi laalee du'aa'ii kadhatuu jammare jedhe Hasan al-Basrii maal jedhe beeytu Yaa Rabbi jidduu tiyyaaf jidduu Hajjaaj binu Yuusufii ati seeni jedheen abboo.

Eessaa nutti qabate? Ergaan tun eessaa dhufte? Nama mana ufii taa'ee diqqaa keenna irratti leenji'u kana yoo Rabbi dhaamse malee namni hin dhaamsu ijoolle. Rabbi nurraa haa dhaamsu. Rabbi nurraa haa dhaamsu. Maal jedheen ree Hasan Al-Basriin? Yaa Rabbii ibidda garaa Hajjaajii keessaa natti boba'u narraa dhaamsi. Jidduu tiyyaaf jidduu gartee Hasan Al-Hajjaajii yaa Rabbi ati na seeni jedheen jedhe. Hajjaaj binu Yuusuf ka yoo duraa ajjeechaaf waame yoo Hasan al-Basriin ol seene jalaa ol ka'eet koottuu na bira taa'i jedheeniit gadoo waameef dagatee shittoo warra malikaa itti dibee hadiyyaa kenneefii ufirraa geegesse je'anii maal jetta? Allaahu Akbar Yaa Allaah.
Rabbiin ibidda Hajjaaj binu Yuusuf gaafa san Ajjeechaaf waame jidduu san seene, har'allee ibidda jidduu jidduu ummata Toophii'aa seene kana Rabbi haa dhaamsu. Nasrii seensisaanii Nasrii of seensisaanii ustaaza of Aamiin dabarsa. ergatu nasri.
Rabbii keenna kadhanne, ibidda gartee jidduu ilmaan teennaa seene kana, Nasrii Aamiin. ibidda biyya teennaan Aamiin. ka'e kana, Ibidda dur biyya teenna hin jirre ka amma nutti ka'e kana Rabbi nurraa haa dhaamsu ijoollee teenna. Yaa Ameen, ameen, jara ameen, teenna, ameen, ameen. waan namni humna hin qabne garaa, karaa namni humna hin qabne Nasri, deemu Nasri, isiniin deeme Nasri, na faana Nasri. deema. Rabbiin kadhannaa na faana deema. Rabbiin gaara guddaa Hin dhageetta. Kanaan durallee gartee eega sanii zulmiin yoo kaatu Rabbi dhaamsa nurraa haa dhaamsuu Rabbiin kiyya. Rabbiin kadhannee nageenni kun biyyatti nuu haa deebi'u yaa Rabbi nagaya hawwine yaa Rabbi. Nafsee namaa ta galgala asii duute asii duute asii duute booya bichaa taane tana yaa Rabbi ibidda kana nurraa dhaamsi. Yaa Rabbi hawaasa keennarraa ibidda dhaamsi. Kanaaf inshaa Allah Namni as keessa jirtan mara keessanuu Rabbi haa tiysu. Isinuu bakka galtanitti biyya ambaa ta qubattan tanatti, ka Arooppaa ka as keessa jiru, ka Emiriikaa ka as keessa jiru, ka biyya Arabaa ka as keessa jiru, Rabbi bakka ati baatee galtutti si haa tiysu. Obboleeyyan tiyya!
Rakkoo hawaasa keetiittu si dhibe, wanni si dhibe sirraa haa hiikkattu. Rakkoo hawaasa keetiitiif wal geette? Taaziyaa maal wal geennaamii? Wanni har'a kadhanne tuni, kadhaan tuni waraana guddaa. Addu'aa'u silaahul mu'mini. Addu'aa'u huwal ibaadaa. Addu'aa'u mukkul ibaadaa. Du'aayiin ibaadaa Rabbiiti. Du'aayiin dhuka ibaadaati. Du'aayiin eega sanii silaaha nama Rabbitti amaneeti. Abboo Rabbiin walii kadhanne joolle. Ati, ati rakkoo fira keetii dadhabde. Ati du'a nama keetiitiif gubatte. Waan si, waan si gube, dhibee jismii si gube Rabbi si keessaa haa baasu. Hiyyummaa si Amiin, mudate amiin, yaa Rabbi Rabbi. sirraa haa dhaamsu. Adawaa si mure Rabbi sirraa haa dhaamsu. Rakkoo Amiin, nu amiin. qabnu nurraa Rabbi haa dhaamsu. Amiin amiin. Ummata keenna ati ta, ta waliit dadhabde nama si dadhabe nama agaree kee dadhabe nama agaree keenna dadhabe nama jiruu teenna dadhabe nama ganda nu bullutti nu dadhabe nama bakka nu gallutti nu dadhabe nama diinii keennaan nu dadhabe nurraa dadhabsiiseemi waan isa dadhabsiisu rabbitti haa wakkalu rakkoo isa dadhabsiiftu rabbiin ammoo najaa nu haa baasu ilmaan teenna rabbi haa tiysu biyya teenna nagaatti nuu haa jijjiiru isin bakka ooltanitti bakka galtanitti rakkoo namni keenna ka dhibame na yaalteet duniyaan tun dhiigaa dhiiga kee qofteeti ka dhibame ergiteet ka hidhame gooteet ka gartee beelayee gooteet mara isiitiifuu taate. Har'allee ganda ibiddi itti qabame simatu gargaara. Yoo karaan gargaaranii hin jiraate qabxiin lammaffaa gargaara. Qarxiin, qabxiin duraa du'aayi. Rabbii keenna qabanne, Rabbii keenna kadhanne, Yaa Allaahu yaa Allaah, Yaa Ahadu yaa Allaah, Yaa Samadu yaa Allaah, Yaa Zal Jalaali Wal Ikraam, Laa Ilaaha Illaa Anta Subhaanaka. Innaa kunnaa mina zaalimiin Laa ilaaha illaa anta Subhaanaka innaa kunnaa mina zaalimiin Laa ilaaha illaa anta Subhaanaka innaa kunnaa mina zaalimiin Yaa Rabbii nagaya hawwinee Yaa Rabbii balaa nurraa dhaamsii Nagaya biyyan nuu deebisii
Yaa Rabbii kiyya Rakkoo tana bakka kaate situ beeka Rabbi nurraa dhaamsi Yaa Rabbi Falfala biyya seene ka ammaa tana Usmaan himu kana Usmaan qofaa miti yaa rabbii falfala biyya seene siirii biyya teennatti biqilte san rabbii kiyyaa rabbii guyyaa tokkochaan siirii nabi fi siirii mangistiin dowlaan guddaan aqwaa duwal dowlaa jabaa dowlaan fir'oownaa ambatti yaase guyyaa tokkocha rabbiin harka kennachiise maal jettan isin
walaa yuflihu saahiru

Saahirtoonni kuma jaha, ulee tokkoo fi fe'umaa tokko, ulee tokkoo fi fe'umaa tokkoon bayan. Wayta isaan bahanii isiniin jedhan, Nabi Muusaan ulee takkattii qofa harkaa qaba. Uleen Nabi Muusaa wayta darbatamte, fe'umaa isaaniitii fi ulee isaanii Uleen Iftar fi takkatti Nasri nadimuu Rasbaa saani Amin jedha du'aayi. Video dha Rasbaa Amin jedha ijoolli. hin liqimsite. Akkuma isiin liqimsite san. Hin dhageettanii ijoollee tiyya. Akka isiin Dhagaarra liqimsite dhagaarra san. Ustaaz dhagaarra. Nullee harka Rabbiin jala kadhanne. Qabanne. Mu'jizaa gaafa nabi Muusaa san. Biyyi teenna ulamaa'aan guutamtu. Biyyi teenna du'aataan guutamtu, biyyi teenna nama Rabbiitiin guutamtu, sihrii ganda ganda qabde. Abboo dhagayi sheeka, har'a isin nu nama kuma tokkoof wayi jettan isin. Magaalaa takka adda tiyya dhaqeeti, magaalaan takka Siree jedhamti, takka Dheeraa jedhamti. Achi keessatti du'aayii Rabbiin kadhe. Gaafa an achi jiru nama heddu saahirtoonni sahartee mana ciisa naan jedhan. Mucaan tokko na himatee baraa abbaa kiyya siirii itti godhanii nigdiillee dhiisee mana gale naan jedhe abbo dheeraa sanitti. Abbo du'aa'ii Rabbiin kadhadhe Rabbii aalamaa kan. Abboo maal goota qalicha sanillee Rabbi hin fayyise. Siiriin sunillee hikmaa wayiitiin hedduu hedduu Rabbi tablaashesse. Ammallee Rabbiin kadhanne Siirii biyya teenna balleessite san,
ka gartee eega sanii daldalataan keenna dhama'e san, ka aalimnillee heddu dhama'e san, siirii san Rabbiin amba keessaa haa balleessu, siiriin suni gartee haa haqamtu, saahirtoota Rabbi harkaa haa balleessu, malli saahiraa marti haa kufu, Rabbi najaa nu haa baasu, du'aa'ii teenna Rabbi haa hawwaatu. Yaa Rabbii kiyya si kadhanne, si kadhanne yaa Rabbi yaa Allaah.